Kakare amoti matek adada in ma itye ka neno Lakwed TV i otyeno me nino matin-ni. Tin ki kica pa Lacweci amito apwo wacako dwe manyen, dwe me apar acel. Tin watye nino dwe acel me dwe me apar acel mwaka alip aryo ki pyeraryo wiye aryo. Mito apwo Rwot Lacwec me gwokowa nicakke ma mwaka-ni eni oyabbe mi owa i nino matin-ni. Kadi ka bed tye mono botwa i gulo, pe oru maber tutwal, lawor i nino me agikki me dwe me apar, nino dwe pyeradek wiye acel, omegiwa kacel ki lumegiwa ma gua ki i Aukson i kabedo ma kilwongo ni Lutuk ma tye i Nwoya gunongo can me gudi ma nongo dong peya guo i Gulu Citi ma can me gudi-ni otimme ki i yo ma kilwongo ni Walter Ofwonya Road. Meno yo ma kato ki nyim ka ba opic pa bar dege macon obedo iye ni ka be none dano mapol gunongo awano. Ripot kato i kom beti nyuto ni mono dano maromo abongwen kwo gurweny. Wamito wajing cwiny ot to. Ki dong bene juma nongo gitye ka rem malit i ot yat-ti, walego Rwot Lacwec onengi gi wang me kica. ajoli yub mi oduruwa. I nino matin wabinywako lok ma pire tek kita pol kare watimo kwede niwok ki i televison ma mekwa mi Lakwed TV. Amyero apwor producer ma meka Diben ma bene at the same time tye kamera man ki dong bene wele ma nongo atye kwede amyero mono apworgi matek adada me nongo cawa me bino ka nywakone kwedwa i nino matin. Gin mo wamito nenone, I yub ma Mekwa miyo duruwa ki i Lakwed TV i nino matin, wamito wanen kit ma waromo yubo kwede ber bedo me ot i kin laco ki dako. Mwaka ki mwaka, ninone mere pud tye anyim, ento kite ki wac mono kome oyoko langwec, ca mukene pe dong ikuro gin ma tye ka timme. Mwaka ki mwaka, nicakke i nino dwe apar abic me dwe me apar acel, me o kwede atir, I nino dwe pyeraryo, nino dwe apar me dwe me apararyo rather, bedo nino ma kilwongo ni Mono 16 Days of Gender Activism ma neno lok kom kuku kuku i kin mon ki co kita kiromo juko ne kwede wek lok man me ber bedo i kin mon ki co omyero omedde. Ci tin wa mito wa nen kita wa romo yubo kwede ber bedo i ot i kin laco ki dako. Ot mono myero ibed ma ikanyo lawot akanya? ibed ma nongo ikero akera ni koni loko, koni ka awaco man gamo an, gamo eni. Ci ot bedo kumeno enye. I studio me Lakwed TV i nino matin, amito ayab ki jolo uh, ma meno Omego Rose Lucacci, neni con obedo kancila, Kombeddi eni tye ka tic i kabedo acel ma ngene matek i kumalo me Uganda dok konyo i kit man me leyo tam meno i pakta mego ki woro madit ngot jo ma tye ka neno Lakwed TV. Apwoyo matek, acako ki pwoyo in, ka dong apwoyo lwak ma. Gen tye ka winyo wa i cawa ni ki dong apwoyo omera ma watye kwede weda an tye kit ma pa laring owaco kilwongo nyinga ni Rose Lucaci pol dano dong gin ma dong gineno maber ni gilwonga ko dong ki leb muno ni mother stop pien ni anywako tam maber i lok me kuku kuku i ot. Pe yot tutwal kit ma wunena ni tyena tye ka matek pien ni cabit weko ducu akciden keken ma tye ka timme dwong adada. Romo bedo bene me ot kit ma lawor otimme kwede-ni, ocoyo wiya i mwaka ca, ma bene otimme en i yo nwoyo acel-lu. Acito agamo dano an me kelone kany, wan ki bradana, me kelone i ot yat madit me gulu. Ma dano oto on spot, dano abicel lawang acel. Lit adada. Tim pe atima, koma yot, ento pe kaka, pe paco, anongo ni myero awiny dwanwa. An apwoyo matek adada Lubanga mitiwu gum. Kakare apwoyo matek adada omego me nongo kare me bino ka nywako ne kwedwa i Lakwed TV. Wek ati bene ki kare ni ni ajol dano ma tye ki ngec matek adada. I is a teacher by profession. Otiyo dog tic mapol lapwony tinka ma nyire. Atikwetwa i nino ma tyen ladit teng ka pho i mot jo ma tye neno lakwed. Apwoyo tutwal pa laring me jo live program eni ki jo ma tye nenowa ki ma gibiwinyowa awinya. An apwoyo tutwal pi nino ma tyen, apwoyo Lacwec pi miniwa nino ma tyen wek wanen tyen nityen dok pi kwo ma pud ominiwa. Dong wakwayo kica pi jami mogo mutimme bot Lacwec. ni okonye medde ki gwokowa ki konyowa. An apwoyo tutwal me jwalla.
Pwoyo matek adada. Me cakone amito acak ki bot lapwony ating ka ma nyire. Watye ka neno tinni eni lok me yubo ber bedo me ot. Mar pol kare ka yabbe. i kin laco ki dako nyo i kin latin awobi ki anyaka bedo ma nongo pire mit ma pe larre. Lawote mo obbe owaco ni, Ngat i kin jo ma miyo tam itgi tek loyo en aye ngat mupoto nyene ma en kadi dong ijuk nining, ca mukene pe ye tam pa ngeto mo. Ngo ma oweko pol kare mar ka oo ka mo pire yabo aryo ki i cwiny dano? Ajoli matek adada. Ada, pwoyo tutwal pa laring ki jo ma tye ka nenowa. Topic ma iketo pire tek mada pien ingeyo wan calo dano adana, pe wakwo kenwa doki Lubanga mucweyo Adam kong ocweyo Adam ci onongo ni pe ber ki Adam me bedo kene kumeno myero akel ite ngat ma myero okony en ki tic ma mege ki kwo me bedo kacel ci angeyo ni ka wan wabicako bedo me bedo i ot pe wacako ata myero wacak ni Lubanga mumiyo kit ma myero kibed kwede i ot-ti omiyo pingo? Bedo i ot kiketo pingo calo marriage nyo nyomme i ot kiketo pingo? Pien ngat mo keken nyo gin mo keken i lobo ni ka in imito tic kwede omyero ka iniang ni gini kitiyo kwede nining? Kadi wa cim, kadi wa motoka ka in imito wilo motoka myero kong ipwonyi kit me tic ki motoka eni, myero kong ipwonye kit me tic ki cim. Kombeddi wan watye ki bedo i ot me nyomme. ci ma pire tek ni mar romo bedo tye in romo maro motoka moni iromo maro cim moni ento mar aryo omyero dicet ka ngeni gini gitiyo kwede nining en oweko ka dano bini ma aromo maro anyaka moni aneno ber nyo aneno kite aneno ticce en bene neno an ci en onuro ma pud omaro gin enoni Ento wan dong wacito wagiko ka kenyo, pe wacito ka niang bedo ki ngec ni ngo mono ma tye. Mapat ki neno mar ma gwok imarogi nyako moni, ngo mapat ma dok myero anen pien mar aye gin ma pire tek? Lubanga owaco ni i buk me Baibul ni ot me nyom ma dano bedo iye kacel tye jenge i kom jami adek, me acel ngec, knowledge, me aryo niang, understanding, ki me adek ryeko ma kiwaco ni wisdom. A good foundation me gang me ot me nyom ma dano bedo iye i family tye jenge i kom knowledge, understanding, wisdom, ngec, ryeko ki niang. Pien omyero ngat acel acel onge ni i ot Ngo ma weko dano bedo i ot? Ngo ma mitte wek dano obed i ot? I cawa mukene wan watamo ni mar i kinwa. Ento ka mar eni ocito tye rweny nyo pien ni jami we motokani eni ka in iwilo manyen nongo pud imaro adada. O i kare mo dong mar pi motokani dong bedo peke. Ma nyuto ni obedo i ot eni ka pud ocakke acaka pire mit ma pe lare. Bedo calo pi gin manyen. Wa cim ibed ki awil manyen ma imito ibed kwede ca weng. Ento o ca man dye ngiyo kwede ma ca dong bedo pe but ento myero imedde ki tic ki cim eni. Ma nyuto itye ka wacci muno jo ma nongo pud gudonyo nyen i ot i kingi macalo wa i laco ki dako wa i level me goyo cim kine bedo tere tere mada. Ca mukene iroto lawoti kudiko kudiko mogo igoyo cim mogo ki dek. Ki dek. Wadiwo ca mo wai en aye atemo atema ka in itye en enoni. Mono pud nongo obino calo maro gin moni? Ento dong ngec kit me bedo ki gin ni eno ni, omyero wange ni i ot matek adada pien ka igo ni i caa mukene mego tye en,
mego tye en i buk me Baibul tye pien Baibul ki waci ni in ka imito ngeno gin moni wa keti mego cing obedo kancila me district. Man rom aroma calo itye waye ni mono wa tye ka mito lutici ento myero ibed ki experience. Ka Pe, pud atyeko ah, ah. kwan atyeka, Pe. nget odonyo nyeni ma dong nongo ngecci kwe. Pe experience.
Mego gicing odonyo i politic i council. Ka in idonyo i council mego, buk mane kiwaco Local Government Act. Bedo bukki me akwana wek ngenu kit me ticci kwo. Ka tek di ikwano buk eni niang ci doro ticci i council doko yot kwo. Bedo wai bene ngati ka odoko MP odonyo i parliament, Parliamentary Act myero okwan me ngeyo ne wan ka wadonyo i ma Wangeyo moni ni Lubanga oketo mar pi gin ango? Buk pa Lubanga ma kemme ki lok me mar i Baibol-li pwonyowa ni famili kigwoko nining? Awaco ni anen ni Baibol waco ni gin ma gwoko gang pa dano tye jami adek. Tika ka famili cakke ki jo aryo? Ento, ma nyuto ma pud pe waneno kit ma famili gwokke kwede. Gwokke kwede. Kong wan aryo ni watye gwokke nining? Wun aryo ni, in ki motoka-ni ni, laco ki dako-ne ni, dako ma in ikelo-ni. ki in laco ma inongo-ni, in ingeyo maro ka eni-ni adada-ni, medde ingeyo ngwece nining, cipide nining, ngo ma tiyo kwede calo moo, tiyo ki diesel, tiyo ki petrol, omyero inge, wungene i kinwu maber adada. So, because wan o lacking knowledge pa ngat acel acel, Myero bene inge gec me moo, maro gik kwer. baro gik ka kwer, cipide ka iringo limite, tayane puto, So ka pe wangeyo i kinwa eni pe wangene, wan aryo ni pe wangene. Ci ma moni ni ka dong ocito ngiyo dong myero dong gin myero gwakwa ene ngec niang i kinwa ki dong ryeko. Ka ka atye niang lok ma mege ni mm. bedo wa ci mono dwong pa dano pol kare gi donyo i lok me miti ma ki love cana ki uh, i lok me odwel en eno gin ma kadong be otum ci kenyo cwiny dano yabo ario ario and yet Enoni is a result pa Ci kono bedowu gin ma weko kacel. mar moko matek en lok mi odwelwa? Kwo, ci pingo dong jo mukene ma dong onywalo lutino nyo bene peya gunywal giketo ma nyo ni enoni pe pire tek? Ma pire tek ni omyero ka iniang pa laring ka an atye ka mito Kevin nyo atye mito Mary, myero ka aniang Mary obedo anga? Ngo ma weko Mary tye kit eni? Mary a ki kwene? Lunyodo na tye nining? Mary odongo nining? Pien ngec omyero ka inge gin moni. Wek i cawa mukene wan ogwoko motokawa waloyo wa dako nyo laco ma wan watye kwede. Gin ma wabibedo wakwo kwede weng wagwoko loyo gin ma wakelo akela calo motoka. Pien motoka kong myero iciti ipwony dwoyo i driving, kimini pamit, kong ici testing wangi ka neno maber, kiwiny kigo on mogo iwiny ka iti winyo maber. Ento i marriage In pe icito ka penyo jami egi-ni, pien weko dong wan pe wangeyo ngo ma dakona mito, ngo ma laco mito. Weko i pol kare dwong co pe ngeyo ngo ma mon mito. Laco moni romo tamo ni, An miti me kom eni-ni. Kwo, Tinka,
ka dogini ki kome iwacci mono dwong pa co pe ngeyo ngo ma mon mito. Ento gin ma pire tek loyo weko dako a ki ganggi. bino ganga en e mito an ni dako ni mo mapat ma dako mito mapat ki an. Mito in.
Now, mito in ni obikeli kany, ngo ma dong obigwoki kenyo? Pien ni wa peke ki gin ma gwoko wa in the family, in i ot wa eni gin ma gwoko wa pe wangeyo. Weko ka miti ca ma dong okeli ni dong inongo oromo dong Gin moni mumyero inge, kit me bedo i ot gwok in kacel-li dong peke, weko dano dong jwi pe giromo bedo kacel ki neno ki neno we. Pien dako mito ngo ki bot laco? Laco nongo ni dako myero oter en nining? Eni myero inge-o. Pien ni myero ica tye i kin wun, ento gin ma gwoko wun enoni, en aye ngec ki niang ki dong bedo ryek. Ni i marriage kibedo kuman, kiniang gin eni aye timme i marriage. Ento ka tek pe wangeyo gin enoni, ket imaro ka enini, in nyo gwok imaro mucungwa tutwal, lemon tutwal nyo juice, ci in ka ipiko juice i moo imaro ka cani, itamone bingweco? pe obingweco. Ento inongo wan bene kwowa watye ka keto gin ma pe rwatte nyo kit kit kita wan wakwo kwede ki dako ki dakona ni pe rwatte weko dong dako ni pe nongo ni romo bedo kweda pien kit ma wan kwo kwede pe angeyo ngo ma en mito en pe ngeyo ngo ma an amito weko ka gwok an adugu ti gi moni ma an amito mogo nongo pe awaco ire because nongo pe wati open pe waromo lok kacel maber so ngec niang ki ryeko me bedo i ot en aye peke botwa pien laco mito woro. Kakare ating ka in ineno peko tye ka kwene i mar ma kom kare-ni? Peko tye ni
kit ma wan onongo ineno ma Lubanga ocweyo Adam ki wek oketo Adam i Eden. Eden i kama. Kita dano nongo akeri papat bat kita in inongo gigi ni pat ki kita an anongo ma mega ni. Rom bed in inongo gwoko i kanica, an anongo gwoko i ot myel, ti mukene ma bed aki nongo gi i ot myel ma ti maber kun bedi ma pe lare. En ati wayi ni wan calo dano eni wan eni dano weng pa Lubanga. Lubanga o creating wan i image-je. So gin ma ati ka wacone ni Lubanga mucweyo Adam oketo Adam i Eden. Eden eni ka onongo obedo kabedo mo ni calo gulu kany nyo calo Fort Baker eni ma watye iye ni, ka onongo wan madwong wacito ka neno Eden ni, that mean Eden ni was just a spot, the presence pa Lubanga. Nyo waketo ni mono Eden ni kani bed gulu kany romo bedo small gate gwoki. Ee, ci ka onongo wa wan i gulu kany wa a nyo i Uganda kany wa a me cito ka neno kong Eden ni tye nining? Ento pe iwinyo ngat mo mucito ni ka neno Eden ka ma tye iye. Eden ma giwaco ni, ene is the presence pa Lubanga, presence pa Lubanga. So ma dong Lubanga onongo ni Adam ma tye in his presence tye ki tic omyero otim. Pien Lubanga owaco ki Adam ngo ma omyero otimo weng. Onongo ni gin ma dong myero Adam odong kwede ene ni peke ki ngat ma omyero okony en. Oweko Adam onino ki wa okwanyo lak cogo lak ngete ocito oyubo Eve, okelo Eve bot Adam kwene. i Eden in the presence of God so weko wan jwi kat ma wanonge kwede pe wanonge i nonge pa Lubanga, wanonge i miti me komwa, i miti me lobo eni. Weko lworo ki ngec me bedo ki ngat moni doko peke i komwa. Now ka tek inen ngec peke iye, gin mo keken ka ngate pe ngeyo tic kwede obi abusing, obi balo ticeo. Kadi wa cim obedo ka imiyo ki latin matitidi, bebi matidi ma pe ngeyo, obicanyo acanya nyok moni romo tweyo tole iye ci cako ywayone ni motoka pien pe ngeyo. So gin ma nongo ni kit ma wan ononge kwede ka in inonge wede ononge i kanica, inongo dako romo nongo laco maber ento pe onongo i kanica pien kanica enoni en aye gang pa Lubanga, en aye kitito jami weng kit ma famili omyero o forming kwede. Now in pe inongo ngati moni i kanica, Ce nongo mon dong miti kwany laco ma pe onongo i kanica cwalo i kanica. Laco dong ngweco weko ka ineno i dwong kanicawa nongo opong ki mon keken, co nok, pien ka ma gunonge iye pe gunonge kwe in the presence pa Lubanga and then in the home. Ento Lubanga romo cito nongo ki ka ma gunonge iye-ni kong. Lubanga pe cito nongo, in aye omyero kinong. In aye omyero icit bot Lubanga ka dako obino nong in in the presence pa Lubanga. Weko dong calo laco ma omyero opwony dako, laco natural Lubanga oketo ni obed lapwony. Opwony ki ngo? Lok pa Lubanga weng pe oloko bot Eve, oloko ki Adam. Now Adam had the responsibility me pwonyo Eve ki lok pa Lubanga. Now inongo dwong wan co eni weng nongo pe watye ki ngec i kom ngo ma Lubanga ominiwa. in marriage weko dong we pwonyo dako ni kit omyero obed kwede nyo ngo ma in imito dong doko tek instead mon en aye cako dugo ka pwonyo co kit me bedo i ot. Ma nyutti moni tye ka wacci ni mono co aye dong kom bedo rac i kom mon ma pe lare. Pe atye ka wacci ni co aye rac. Loki ni myero igonya ber kenyo pien loki ma iloko me agikki ni bedo iwacci ni moni tye wai mon dok tum atuma co aye dong cer ma pe lare. Ineno ka in ikelo gin mo calo motoka ni in iwilo. Itamo ni maro kare ne omyero gwok in kede in omyero igwok maro ka? Aryo weng. No, ke iwac kong. In omyero igwok maro ka ni obed gin maber. So, dako ma in ikelo, Lubanga, weko iwinyo jo mukene waci, Lubanga myero omiya dako Tinga, maber. ka, ka itye ka poro dako ki mutoka, sa, caa mukene we are going to lose it. Pe wabi cito i At, kom nywako lok-ki kua, and, pien itye yes. waci ka awilo mutoka, akelo i kin wan wan mutoka nga ogwok lawote ento dako gi laco weng rom aroma ma dako romo gwoko cware and uh, weko ineno weko kombeddi no ni responsibility tic ma mon tye ka timo ne no pe ticgi weko kombeddi mon no ni they are in so much burden pien laco pe ka timo ticce kakare wek kenyo abe dugo bodi ka dugi ni kikome mi wai mono burden tye matek adada ma mon tye ka timo dog tic ma myero mon pe obed ka timone. Nongo myero pe gutim. Okay. Weko dong gidoko overwhelm. Mm. Yeah. Kakare mego amito abin boti. Uh, ot mono en ma kiwacci ot-ti, omyero ikany lawot akanya. Pien ka ineno kita dano tye ka kwo kede te kare-ni, ibido ma ikic akica i ot-ti, ma dong be rwenyo wa lok man me bedo i ot i kin laco ki dako. Oweko ka gitung bota, An gera onongo awacci ni mono tekcwiny ma oweko Eve ogamo kede nyig yen ki bot twol-li en aye pud tye ka miyo tekcwinygi mon? Ka iwinyo kit tim mogo ma mon tye ka timone cawa mukene, itamo ni tuk-ka pe dong ibed i ot, ibed woko? Ajoli matek adada! Ada, pien Eve ba me gamo, ka wa Adam olworo gamo nyig yat, dako aye ogamo. Ka amito apwoo wu kong? Apwoyi tutwal. Amito apwo bene jo ma gitye ka nenowa ki jo ma tye ka winyowa. Ca moni waco ni mon aye rido co ni myero gidony aye i kanica weko i yo ngeye ma aketo. An ka i mwakana ni atye ka neno gin openya ni Iwaco peko tye ka kwe? An ba kombeddi ni lawic maka, lawic maka matek adada adada. Kit me nenone ni kit ma kombeddi laco ki dako gitye ka a nyo gitye ka time nyo gitye ka wot kwede. Amito awaci ni jo mukene okwanyo luwiligi ki i ot lega. An wa ki ot lega-nu oweko. Pi tyen lok ango? Jo mukene okwanyo ki i cuk. Wa ki i cuk-ki oweko. Jo mukene okwanyo ki i myel. Wa ki i myel-li bene oweko. Jami acel ma dong tye ka nekowa weng. woro ka dong peke ci wa wamedde ki yiko dako, wamedde ki yiko laco. Woro ka peke i ot, ne nen werowa ci myero inge ngo ma icito ka kwanyone-ni. Yang Acuan kono ladobo, kono nyako ni wange pe, kono tyene nyo peke, kono kono bongo bene pe i kome, ibitute me cito wa gangi ka neno ni li eni nya pa nga? Komeri wang oweko ludito, ludito dong tiko coo acoa ni, mm, wakuru waneno de, eno ba. icito dong e wabi ni. Mego me lok ki lok ada ba ka ni warwak ludito i cuna ma kom kare ni, an aneno ni gin ma in de ibikelo gang po buniango wi ludito. Aya, a, a, apwoyi. Iweye gin ma ibikelo po buniango wi dito, wi, wi ludito ki gang. Amito awac Pien ni. miti pa ludito pat ki miti pa Kom, an ba, kom macalo bedi. wa i mono ngat moni ma abikelo ni. In ibikelo komedi balli ti kuman, in ma ibikwanyo nyako moni ibikelo ni.

Lutino onongo pe, dako-ni onongo okir dok owiki ocito bot ngat apat. Pien ni, pe iluku woro ma myero ikel gin ma ludito ka diki bedo iye i piny, lim pe ikwanyo kini. Ma nyutte dwong pa dano tye ka nywal ki mon giwekogio. Ma dwong ata.
Ma lutino ma tye ka dongo dongo kengi dwong ma pe lare. Mego be poko par ni latin eni en enywalo gin nga, ee dong tingo latin tero bot wayone, latin-ni dong myero oden can kunu. Tingo latin weko obed wa i gange ka ma ocito iye-ni. In ikelo dako munywalo aryo, in inywalo megi acel. Dako-nu biweko lutino aryo-ni oir adek i megi. Oweko ka in ineno anena kombeddi-ni, oweko awaci ni dano pe ka luko cik kit macon pien ludito obolo carolok ni agulu pii to i doggola. Agulu pii ma to i doggola-ni kite in onongo dong icak wot mabor ma kare ango?

Wanga i kit man me bedo i ot i kin laco ki dako kong mono oyape ki bot anga? Co aye dong rac loyo okece nining?
An kit ma atye ka nene kwede, co rac loyo. An lok man abikwanyi, abibedo in keken. In aye dong pe iwiny lok wa pa lunyodona, an aye akeli en i bal namba acel. In pe ibikwanyo lanyap pa ngat mo ci iwaco ni ibibedo i te locci. wiye tye odoko nyanyo, pe wawar wa mine, pe wawar wa omane, pe wawar wa babani. Wa en in ikwanyo ki i ot lega ni ka iweyo dong icito lega dong neni weng cal dok ibicito ka cona. Dek bi dong wacito lega. En bal ma in dong iwaco ni abedo in iken diki in dok ineno mo dok ber loyo lucaci ni icako dako iye. Dong ibitime nining? Gopa ma in dong ipito ki i cwiny ngat angat mo ni eno. Aya, en bene pud obiwaco ni, An we, an aye dong mege, in aye latona ya. Cako lwonge obe i goro goro ni, Daddy, Baba, eh, obuwiki i kom babane ni, diki nongo tye ka timo gin mapat. Eno aye dong gin na tye ka kelo kuku kuku matek adada, ma dong nongo dano kwanyo cwiny me kica ko. Cwiny me kica, dano kwanyo ki i cwinygi, dong gilwongo dong tim marac aye i cwinygi. I kit man me bedo i ot mego kiniga mono dano kwono nining? Ka ni ekwon kiniga ma tye i cwinyi i kit man me dako adaka macalo wa i min gang, dako omyero ekany lok nining? Pien an awinyo ni mono ot kikanyo ba, ento bedo wa i mot mitte nini pe kanyo ot. Pien en pe tero lok mo ka mo, opong ki caji i wiye, pe tero lok ka mo.

Myero in ikwany lok ipe bot dano.
Ka wabuto i ot, cabit acel bito. Ka wabuto i ot kacel. Ma nongo watye ka ribo gitan acel.
Watye ka ribo gitan acel pud weng watye kacel do. In kong pe iyang ngec o wa i ibe. Ee, wek ngec ibe ni gwok me pur pala. Amito wa ni ka in ineno in latin anyaka ineno ni gin eno tye ka timme, myero in ikwany lok iter bot dani nyo iter bot Ento ka tye ka wayo. timme kit aye-ni, gitungcel widakki wa i laco i yabo winnye-o ki ngero ma woko. Wa i kong winnye ni peke ilwong ka inen lok me i otwu ni me bedo iye wek kong kicokwu ni in ko dako icako timme kit aye-ni pingo? In iwor nyaka dako-ni ba? Nen in dong ikelo nyako-ni o gang kany. Anyaka-ni ber, anyaka-ni laworo. Ka in pe laworo kit iter lokki, lokki dano loko wigio, dano loko wigio. Myero in ibed ngo? Ibed laworo. Ma nyutti woro kare tye i gin mo keken Woro aye namba acel, ka pe iwor, ka pe, nyo ka pe ilwor, woro pe godi. Ka in pe ilwor macalo dano adana kong lwor timo bal, ma nyo ni woro rwenyo i komi. Rwenyo complete, ma be ito neno, ineno wa i wotti ni aa, nyapangadi laworo ko. Pien en bene pe winyo lok, cite wa inywak kwede lok, pe obiwinyo. In kite nene iwaco ni, 'An akwanyo, wakwanye wa aryo keken. Ka ni ngat mo obino orwako wiye ka lok botwa, nyo ojuko ni in ba latin ngati ca ma atye ka neno ni in itye ka lok kwede-ni, wek obedi, kwone pe ber. Oweko Ka iwaco ni kwone pe ber, wutingo en lok i kwone pe ber, wai, wun wularo ngo wun ingadi? Eh? Ngati dok owacca ni kwone dok pe ber, mono dok oyinyo ngo? Oyinyo dok woo. Ngat obutute me cito ka wee ni ka mego yo owaco lok i en ni, myero acit acik mego, pingo myero balo kinwa? Gwok in lajoko ka giwacci, en kene ne awaco ni ngec pe iyango o we ibe, iweko ibe, dano timo ki pur pala nyo gitimo ki bila. Kakare, gin acel ma amiti mono apenyi. Mego Ross Lucacci, apwoyi lok ma itye ka lokone. Apwoyi in ma itye ka neno Lakwed TV. Kit aneni con dano kelo mon onyo kita dano kelo kwede dako i paco onyo kita tekwaro ma megwa kit onongo gibedo kwede etero dako i cing dane ma mamane ni ineno wacci ni mono peko ni enoni obino pien ni mokom bedi dong lakit junge moni i dye tam, en ma dano junge, ngat moni tye ka bakke ki kwo i dye tam ka en kelo dako dong bene cako otte ki kenyo nongo wa jume i caro bene pe ngeyo eni mono pe tye i kin peko pien ka nongo ineni con kit ma ki kelo dako itero dako wa i caro bot babani. onongo itero dako bot ludito macalo wa lunyodo ni gin aye gigwoko gineno kit dako ni tye ka dongo kede nio ka dong kineno wa oteki ma oromo kwo piwu kenwu ento pe ineno wa itye kin te kare dong pe olokke aloka mono gin ma dong okelo bal madit adada en dong ocakke kare me mony ma an ikoma bene dong nongo dong angeyo bene piny, an kara acito i ot ocwala bot daa eh.
Lakit kodi jo moni ma gunywalo acel aryo gudugo ni gin aye dong lubalo anyira luwerigi ma pe larre. Peko ma dong tye latinna i kare-ni eni, ento dong wan mege i komitti-ni. pe waye bedo ki lutino ba, pe waye bedo ki lutino, pe iye latin ma odugo gang, pingo odugo gang-nge kong omyero ipenyone pe, iwinyo dong ka mego dong calo an dong iwinyo dugo noa bubino ywayo gin nongo ibino noa idikal-la mm. kany, ineno leb ma dong itiyo kwede, kun nongo nyaka igwoko balo ki kunu, nyaka omwam ni odugo gang, ocoko jami bo odugo gang, gang wa pe pe o i teni enoni, mm. pe icoyo wa jami pa laco, kibiryemi ma in ikome kidwoki cam. kite wek i kare-ni gibidwoki cen. Gin ma tye ka balo lok ene dano onywalo aryo adek i gamo odugo gang i guro. Lutino tye ka dongo ma pe gingeyo wa pa neyo. Nyo gangi. Aya, kom aryo-ni libiro dok opore i nget gang. Naka yam kikwanyo ki kany ba. Ocero cero wa i gene. Ocero wa kocca. Kikwanyo ki kwe. Nyo ocero gangwa pa laro kwija. Nyo ocero gangwa pa laro. Ento dok dugu kany i kanyagoga kany Dok cako yeyo jo me kanegogi, dok obinywa loge mo i kanegogi. Iteng ot kenyo.
Iteng ot. Li eni nongo anyaka ma kicweyo. Teno en anyira ma dugo aduga na en awiny ni gi bit dong ma pe lare. Gin na dong rac loyo. Mano te ot gi pe yot. Gin na rac loyo kom beti ni en aye dano pinyo luwidi gi ka be oniange lawote iye tye iwaco ni oo iyoo nyo aa ikwe ingati wek aweka ka pe tye ka piyo laco nongo dako obidak ba ka pe tye ka piyo laco. ci pe yo dako lawara ni, Aa iweko ya, aa iweko. En mitte bene ki ibed calo en kit ma en tye ka deno can-ni. En ni ngo ma kome tini? Tye ka timme. Ci oweko an awaco ni wan mege myero bene wacung, wabed bene matek, wabed bene ni en ni mada stopi, kong watem bene juko dano ni ka ada in iyac i pa keyo, ye icit idwok nyan, idwok latin i pa keyo. En eni bene nongo ma en aye dong odugo gangi, tingo lokke tek cito bako lawote ki pala kaca, dako lawote nongo dong tye ka ye lawote en oneno oweko gangi kany ma otingo lokke i kaka. Ka iloko loka pala kong atugi myel ma pe larre.
Pien ni naka yanga con. Nyo dok kong nongo rate pa co aye nongo gigoyo mon, en oweko bene kikelo ki lok ni twero pa mon myero gender balance obed tye, kiyub mon maber, aa igwok dako ni ngo. Ento kong bedi ni rate ni dako akwiya cen moni ma dako oo poto dok omedo i wi mon ni. Kakare opwoyo matek. Amito adug bot Tinka pe wabor ki dolo ne, atye ki messages ma abikwano ma nongo kitye ka cwalo ne i Lakwed TV ei nino matinne eni. Amito pwoyo producer Diben matek adada. Gin ma amito penyi tinka, lucan mono romo bedo i ot-ti kit laco ki dako kadi ci ngat acel omyero obed ki gin mo i cinge?
Pa laring, atamo apwoyo. In iwinyo ni anen mego wa ni ka in awobi onongo itye ka mito nyako mo ci ngat mo waci ni in ba gangi ca wek obedi. Pien dano te nini mitte pe lonyo ba? Gin ma oweko apenyi eni. En oweko iwinyo mego wa ni ngo? Kiwaco ni in. awobi, gangi enni wek obedi. Nyoto mo wacci ka imito cuno anyaka mo ite kare-ni eni, cit ileg mutoka bot producer ma mega Dibben, ipalle mere keri manok. Aa, eni dong we. Keri ni ngo? Kenya ni wang mudonyo. Kenya ni.
Man migi miya lwaka ni. Okay. Acholi, ere ka ngati lajok, lajok ma gilwongo ki wayi ni gang ajone gang jok penyo wawera bene pe cito iye, wanyari bene pe bino ganga pien dong gang ango? Gang jok. An lajok tipo tipo imyelo ineko dano ma inyi dong winyo ni ngati lajok neko dano pe ikwanyo kor in laii ka nga? En aweko kipenyo kaka ni ka kiwaco ni aa gang ajone to, anyeri to, lakwo ba, lakwo bene kineko oko. Gin pe pe giye. Ento ka giwaco ni, gang ajoni, gang igero pe, ento ojone komgi wac, giwaco ni, ka diko onywal giyubbe o, pien ni ngo? Latin obokok myero cit eporo ka pur. Ento kong neni con-nu kong kineno ni gang ajoni otal kot dwong iye, pien talo kot be bedo mic ba. Talo kot bene pe jok. Ento wek an atye ka wacci ni, con bene nongo lakodi ciro ni pwa ma pe kong kipenyo kaka ni nongo peke ya pe laring. Kombeddi ni wango tye ka cito ki ngat agwok be icing ocer oneko dano ni. Nyako pe ye ka itito ire Awobi pe ye ka iwaco iye ni in gang a gin can ma itye ka cito iye ni, gang ating ka ni, gang i rac pe icit gang ating ka. Ting ka naka yang kwaro ni otimo gin munyo ko man. Lutino kombeddi pe ye lok iye ni. Ting ka meno labol mere komi po Labol pe ye myel. piri. Ka in bene ci yubbe o ni gangi myero ocit dano. Ineno we? En aye gin weko awaco ni can o pe can o pe keto keny. Dok wan mari, eh, mego onongo kwonyo wun co ma konye bene peke. Ka ikelo lim me ni ibino ka nyomo nyako, ka dong kiwaco ni lim-mi dong nok, ma kitye ka ryemoneo, iwinyo onongo mar obedo doggola wek aa kenyo obedo wi odur nyom. Ento kwong bedi-ni, mar oguryemo wa ciling milion pyeraryo ojanne. Mare cako ryemo.
Cako ryemone en. Wan watye ka dok kwene, waketo lutinowa tye calo biacara. En oweko pe wabedo ongo, pe wagwoko lutino, pien awobi pe dong ka onywal be dong obijenyo ikwer lutino meno ba? Ento latin nongo cal ka dong ineno, ka ineno, ka ineno moni nongo ume weng oryebbe calo pa laring, kono wange weng ome o, eh? Ento pud obikwerne pa latinne, eh? Ka i o bot tingka kany inongo ni, ah nyaka-ni calli tingka ma pe twere, pud obikwero en i gin marac eno. An meri Ento gera ka pud dong pe oto, akwero mo wek wek acit bot tingka omego. Yeah. kakare.
Mego ka aduku boti, wamito wanen kit bal ango ma timme i kin laco ki dako ma dong weko gwok ikwanyo wa pala ki jami mukene ni, ki dong eno ni genge mono wek pe otimme kumeno. Ya, i winya abedo awaco kit ma mego obedo awaco kwede ni, ki juki ni ngadi to in wek obedi. Nongo en aye waco ni ngec laco myero onge dako ma en bikelo ni maber. En aye con oweko bene ngo? Dako ka iyinyo, iyinyo maber. Dako bene omyero onge laco maber. Ngec weko gin ma wun wumito i kinwu ni pe gak i miti me komwu eni. Wa i kit dano nongo tye. Kit dano ngec en ada diyo cwinye. Ngat eni ada latic. Ngat eni ada lakica. ngat eni ada maro dano. Ineno, ka pe in ingeyo ngatti moni maber, bedo kwede doko tek. Ki dong gin ma tye ni, Lubanga ma miyo ki dano ngatti moni-ni, Lubanga pe miyo dako ma in imito maber kit imito-ni. In pe dong wai imito naci mabor kuman, kwarne tye kuman, kome dite tye kuman, kur. In inongo roo matirial enoni, dako enoni, ka in dong icako molding, icako yubo nee me dwogo gin ma in imito ni obedi ci ikelo bot in, imiyo boti gin ma in iyubo. Pien pe tye gin mo maber i lobo-ni bot laco mapat ki dako ma en oyubo miyo it en kene kene. Ma nyuto dako bene dok myero an ayube. In aye iyubo kit ma myero in imito obed kwede it in. Pien ka iwaco ni icit ka yenyo, nongo ibiyenyo en karacteristic eno-ni, ci pe ibinongo. Ti neno. Ma nyuto dako mo ma tye ready made peke. Pe tye ready made. In aye iyubo kit ma myero in imito bed kwede. Now, in iloko ni. Pe myero obed kec kono.
Yes. Eh? Pe myero obed kec. Pien, ineno, laco, awinyo ine anena wai ni Lubanga okelo. If bot Adam ma Adam tye ki tic. Ka in ipe ki tic calo laco, pe ibigwoko dako. Lok me Baibul ka ikelo i lok man eni, Ca mukene bugwenyo wi dano. Pien koni ngat mo yabo penyi ni mo en ma Yecu owaco ni mono ma nongo pud tong gweno pe okot ki dek nongo Judas okwere ni ongeyo nining ni gweno onongo tye kenyo? Ci eni obunyweno wiwa-o. Ineno me palaring, gin oweko iwiny awaca kite ni, ka in ipe ki tic, Pe ibigwoko ngat ma itye ka kelle-ni. Laco is the sustainer, protector, the giver, lagwok ngat ma ibikeloni. In mono itye ki tic ma iromo gwoko dako ma in imito kelone-ni? Pien in onongo in a, Brenda in ileng mada, ye wii neno ber, ka openyi ni iromo yubo ye wii aloyo eni-ni, bigamo ningo? Nongo ticci dong peke, pe iromo gwokone. and in the process pe me romo gwoko ne ka dako ni oero penyi ni amito gin eni nongo gin moni pe di cako neno waci dako ngo rac pien in ipe ka providing so peko weng ka in ikelo gin moni an aneno waci ka tek in ikelo dako bot in in o myero igwok dako eno ni Meno dong gamo lapeny moni me waye mono co oweko mon tye ka timo dog tic ma myero gin aye pe gutim.
Ki waci dako myero obin ka konyo in, konyo in ki ngo ka in laco ipe ki tic? Ti neno weko mon nongo Cako timo geno ki wiye. Dako mo myero obed ka gwoko lutino, pito lutino, julo lutino me gang enini dong nongo peke ki cawa. Kineno? Dong peke ki cawa. Weko dong lutino cako dongo kengi, dano dong cako neno cene ki woko because cene peke kwe gang. So, Gin ma pire tek ni laco myero onge ni dako ma in ikelo bot in omyero igwoki. Waco ki laco, waco ki dako ni an atye ka penyi en, an gang wa tye wa pa dee. Yes. Dok Ento ka bene dong in itye ka waco ni icito inyuto en ot ka ma in itye iye ni en aye gangwu, Gangwu. ci nyakone bedo. mm, pe bedo.
Pien me acel ka in igoyo ineno ni con kit ma iwinyo omego owaco ni in ma ikelo dako myero ka icit bot lunyodo pa nyaka, inen gin gunen in. Nyako be obin gangwu. Nyako be ite i gangwu. Ginen nyako, en onen joni. Ento inongo in ikelo nya pa ngatu moni de igako kwede i rum acel ma be mogo nongo kitana tye iye acel enoni. ni kwowa cako kumeno. Ma pe angeyo wi lanyodo ni, pe ingeyo wi ka ma an aa iye, pe ingeyo wi dano gang ma tye nining. Tika ci watino wadiki in pe ingeyo ni mono jo mukene oyabo kwogi ki tana acel kun bedo dong gitiki ki tana mapol? En atir waye ni.
Pien kwo, mego nen ba, kwo eni, kwo eni, ka mo keken ma icako iye kwo tye, ite cege.
Koni icako i rum acel,

Gibiteri gang nining? Pien ni dako-ni bene pe ngeye wa gang. Gin otime madwong ata kaka. Wa ngat mo ma ngeye ni in itye ka bedo wunu. In itye ka bedo kwede, dako-nu to ki i cingi. Ngat mo pe bitero kwede. Onongo gang giwaco ni gin otime madwong ata. Kitingi me teri i ot yat peya iloko gin mo, ito i dog ot yat. Kibicwali kwede.
Giwaco marac ba, nongo dog cwinye rweny arwenya i dog ot yat, ento pe nongo pe eto.
En mo wa ni ngec enoni, ngec pire tek. Now, ka dong i ot dong marne dong ocito orwenyo, winyo giwaco ni sometimes love flies through the window. Ci dong ngo ma gwoko dano i ot? An pa dong awaco ni mego obedo o wa i size eni, i gang eni, Pud en ki mar acel ma gucako kwede-ni kwo. Mar-ni cito rwenyo. Gin ma dong gwokogi i ot ene winye me niang i kingi ki ryeko ma nongo gitye kwede kit me bedo i ot ma nongo ki developing mot moti. Me nyuto ni muno i kwo o ka mo ma mar cito rwenyo, ento winye omyero obed i kin jami. Ki niang
me niang
kikanya kuman lok ka tye ki loko kuman.
Jirani mege wek jo ma mani babani. Pe doko ni nozi neba.
Councilors calo mege gi eni tye. Mm. No iniang kit ma gibedo kwede i ot. No pien wan kombeddi watamo ni cen aye omyero wek wan obed i ot. No ka cen dong peke bedo ot dong pe. Ka cwan cwana ki cene gik be ki cene. Ka cene pe dong dong. Dong dongo. Nen wek. No reason me bedo wi ot. tye marac. Kadi bed ni in ikwanyo an, an atiyo cente pa laring, in pe itiyo cente mo. Ento an dong anongo ni wiya dong ci po ni itye ka cama dong nono. Pe aryemio. Ento nongo kerona moni kenyo tye ma cito rwatte ki cilingi-ni. Pe rwatte, dong abiryemio pien ma naka dong jami weng kwo akwora. Kakare, wek wakwan messages ma nongo tye, adugo botwu waneno kit ma nongo wadolo kwede i kine me dakika abic mudong-ngi. Ya wek acak ki kwano pa Isabella, waci mono pa laring. Apwoyo matek adada Lakwed TV dok apwoyo nywako tam ma wutye ka nywakone-ni. Gin ma pire tek i ot en aye iwinye, meno ki i lok ma mege wa iwinye myero obed tye. Ka dong dano ma kilwongo ni Okwi Joseph owacci ni mono pa laring, apwoyo matek adada. Atye akanyo agoga dok bene atye ka nenowu i caa macalo kit man. Amito apwo Lakwed TV matek adada me kelo yub macalo kit man i Odurowa i nino matin. Ot en ma kiwacci mono ot-ti mito vonne. Ka in pe ibwone, aca mukene pe yot, omyero ibwone. Ya tye ca mo ma ka iketo kiniga anyim tutwal wek itimo jami ma nongo dong pe rwatte. Dano ma kilwongo ni Solomon ya owacci moni tye kit gum, dok bene opwoyo apwoya wacci ipwoyo ladit tingka, ipwoyo mego matek adada me bedo ketwa i nino matin. Ka dong a. Dano ma kilwongo ni mone ya owacci ni mono en etye atir i cawa macalo kit man, ya tye i pece owacci ni mono itye ka neno lakwed TV dok imiti mono ipwo anywako tam i nino matit-ni eni. Eni aye tye lok ma myero obed ka romo buluwa me i te kare-ni eni wek okonygi kit man me dongo i ot ma meggi pien ot dano teggi atega iye. Opwoyo matek adada anywakone kwedwa. Ka dong dano ma kilwongo ni Okeny Charles. Ya ma owacci mono en etye i anga gure pa de, owacci mono pa laring apwoye matek adada lok ma mego gin giting ka gubedo ka nywako ne, eno ni ene i kit ma myero obed kwede. En gin ma imito imedi, dano myero odok i kit man mi acoli, ma ka in ikelo dako, omyero ka iter bot lunyodo ma migi, dako ko ocito teki i kit man mi bedo i ot ka icing daa ne, ya meno a ilok ma mege. Ka dong a dano ma kilwongo ni pasta a Quast, Wacci mono pa lareng apwoyo matek adada i nywako tam mo keken i lok kom laco ki dako? Pe iromo jwayo lok me Baibul. En aye oweko atinka okelo lok pa Adam genne Eve, pien kenya i kaba mar ocakke ki iye. Opwoyo mateki wek agik ki Calvin. Calvin owacci ni mono pa lareng apwoyo mateki anywako tam. Amito aleg bene Lubanga oket tipo pa jo makwo gurweny i kabedo me kuci. Ki dong me dok i lok mameko ni, lokke eni myero obed ka nywakone cabit ki cabit i yub me odurowa. Ya amego lok ma migi me agikki ape nino matin ki dong bene waromo kanyene ni ot ma nongo pe o wa i lok me kwanyo kwo, kwanyo gwok pala me cupo ngeto moni nio. Eno na aye kit ma myero mar ogik kwede ya nining? Lok ma migi me agikki.
Lok ma myero mar ogik kwede i kom lokke eno ni kong. Amito awac ni lok me mar i ot en aye kono dong akemo makowa ci dong in icito itimo jami ma pe myero ni. An amito awac ni ojanne wacit wunu ka lega, lega pire tek adada Baibul wuwek Baibul aye odowa eh pien ni in adada gin ma juko kinigani weng en aye lega. Akemo ni weng in ibinongo weng tye i Baibul ma ka ada in ilego lega An amyero awacci ni an ka otyeno kit dong rica eri ko adek keken myero ka atel ka abut piny. Meno aye gin ma aneno ni weko okwany kiniga ki boti. Dok bene lok kong ici kombeddi gire jo mukene waci ni ka wa aci lok nyo bedi dong kibineka. Gin ma pire tek en aye ka itye i peko. Tim ber iwac dogi ka maleng wek kikonyi pe ibed ki mwong. Dwonge, aneno waci dwonge co ma ociro lok dong adada ento iwinyo ni ngado dene o pe waco ba nyo ngade kineko nyo ngade pe waco pe waco pekone kor lworo lawicca pien ka dong en wek ikel lok ka maleng weko kiwaco ni dako mamwaa bene lui Ento mon pe mwaa we? Mon pe mwaa do, ento kit dong nongo dong kiwaco kene ni dako ma mwaa lui, leeno jo ma waco kumeno ni bene aye i kin lok me yoko wi dano kuku kuku. Ento myero wabed weng lukony. Ki dong me acel, gegena me agikki ni, in adada eni ngat ma dong in ikwanyo, kong dong ibed kwede yanga con ba i kin loka me agikki ni. Ineno wan mon. Kiwacci wa ni in latin dako ka dong itye i ot ki laco ma laco ocito i tim in ibidong gangi. Ka idong gangi myero iwor lunyodone ni bed bene gang. Ento kombeddi ni waneno nongo ni gin ma tye ka timme marac ma bene twero kelo bene gwok, twero bene kelo tim marac, twero bene kelo awano. En aye nongo kiyang kiwaco ni ka dong kaburuni wun ki dakoni, wun ki cwari pe ikel laco mo buroni. Kombeddi co dugu yot, mono dugu yot, giloc i labongo woro ki ka buto ata, wa latinni bene ma nongo in be gwak latinni buto ka buto ni kenyo, mm, ka daki kelo ngat apat daki ojebu, ki waco ni ojebu, ojebu ni cilu, koni me penya ni ojebu ni ango? Cilu pa ngat mapat. Na angeyo na pa bipenyi. No pe bipenya. Mm.
Meno cilu pa ngat mapat. Dong amito awac ni adedai ni waneno ni Gin ma weko wan dong kiniga ni teri i gin marac ni ikwany nyo pala, ikwany tong, ikwany panga, inek lawoti ma ononge kwede i mar maber, ineko kaka o, ineko kaka o, pien ni kaka dong kwogo mer matwala, dong man ka in nyako aye itimo dong nongo kaka eno dong lumone ki ngo? Ki kaka pa laco. Ka in laco itimo, nge ni kakane ni dong ngo? Lumone. Ni gin ma wan pe watye ka timo gin maber.
Myero wakany ot, wadi bed cwinywa ni laco ma icito kede ni diki man ka in iwaco i ao. Lutino ka wigi gi pol guro lutino tek en be pwod iywayo ngo? Mone gangi. An amito apwo mon mukene ma gucungo pigi kengi ineno ma oweko tin ba. Atye ki twon cwercwiny madit adada. Mon mukene gitye ka gwoko lutino kengi i kom laco ma tye ba kiwaco ni cware ngo, cware ka icito bene ka coyo inyi ni tye mon to, ngat obi ye bene pe pienni laco-ni pud ngo, pud kwo. Ento pe mito gwoko lutino. Weko dano otimi ni icito i awaro, icit i cuk, icit kwer. Kunnu meno bene co mukene tye ka gwoko lutino ma nongo ni kwanyo dako mo ni wek ekel ogwok ki tinne, nongo nyek mege-ni bene dok tye marac adada i kom lutino. le en Acholi, wabedo wun Acholi ma gwoko dano. Naka yang kiwaco ni ka icito i lweny, ikwanyo lutino alima ki kunnu-ni, alima-ni ikwanyo latin mo mucere i kori, ikelo gang, igwoko gangi, iweko ngo? Ipito imiyo iro wa ngom tiyo. Ento kwom bedi-ni, ka ngat enong ni latinne kiwoto kwede awota, kibiryemo ki i ngom. Lok angom tye ka tyeko dano, inongo omego ki omego. Lamego ki lamego. An lamego bene ia wa ki i gangi kuca, ibino bene ka laro ngom ki latin ameni. Lit adada. Amotowu weng. Kakare apwoyo matek piny ka lok ma megi imiyo agikki kine me dakika aryo. Atamo apwoyo tutwal pa laring ki mego. Ingeyo wek wan wabed i ot maber, me acel myero wore, wore keken, wore ma ingeyo ni An omyero awor dako ma akelo, dako omyero owor laco ma en dong etye kwede, dano omyero owor nying otgi eno ma gin etye ka yubone-ni. Pien tye nying mogo ma wan ma wadongo dong wanongo tye nying madongo i Acholi keni, ma nying eno-ni jo mukene tiyo kwede wa i tyeni. An a lakwar angedi, an gang watye gang angedi, gilwongo pien nongo dano woro gang eno-ni. ki kit ma gibedo ka kwo kwede. Ci gin ma alego kombeddi ni gin mo keken ma in icako calo dog ot ma meg pa in, omyero inen ni imako matek-ki, igwoko maber calo laco. Pe waweko mon oting te ma nongo doko pek weko kelo kiniga. Laco myero wakatti ki lok ada, ingeyo. Co i cawa mukene aweyo ni ka tek tic peke bot laco dok ogoro wa i lokke wa i ticce, cok ringo wa i responsibility meno pien nongo dong nongo ni kerone me lok, kerone me doro dog gang nongo odoko pekeo. Weko ineno dwong co dong gicito gidoko goro, mon dong tingo yo weko kadi lawor waneno peko mako megewa ki lumegewa mogo eni inongo ni dwonge. bibedo mon. Dwong jo ma tye i cat weng nongo mon. Ci ipenyo ni pingo? Pien nen calo co kerogi me nongo tic nyo me tiyo lim wek okony gang tye ka doko noko weko mon onyo mon tye ka cereo ni wek wan ci tim. Co eni weng omyero oa ki i winye. ma nongo tye ki woro. Pien ka tek pe watimo gin-ni, nongo watye ka kelo lewic i wi lutinowa. Lawic madit ma wan lunyodo wakelo i wi lutinowa dit loyo ma bedo i komwa. Pien ka in dong ikwanyo gin mo ineko min otio, lutinoni diki ka gupenyogi ni, 'Mamana kor nga ma obiwaco itgi ningo? Diki meno ka ipenyo, 'Babana kor kibiwaco iye ni babani ningo mutimme nining? Nen lawic enoni! Gin moni romo timme kombeddi. i kom i kin wan ni mego ki ot. Latinna ma tye i cukul i Secretariat, ma tye i cukul i Layibi, ma tye i cukul gwok Kampala, bi winyo ni ning ni an atimo ngo i kom minna nyo minna otimo ngo i kom an. I neno ka ma lawic dong bino iye matek i. So weko latin wa wiye romo balle o. Latin wa eni wigi romo balle o ka guniang jami mogo ma wan otimo. Latin romo kwero in calo mego nyo in calo wonne pi gin ma nongo in itimo. So alega alega ni. gin ma wamito matek tutwal ene winnye me niang i kinwa ki dong bedo ki woro i kin wan aryo-ni. Ki dong en tic matek pi dongo otwa enoni, pe pi dongo ka mukene. Ki dong gin ma nongo marac loyo ni wapeke ki cawa me bedo ki ngat ma wan wabedo kwede. Laco nongo peke ki cawa me bedo ki min ote, min ote peke ki cawa me bedo ki won ote, lunyodo aryo eni peke ki cawa me bedo ki lutyenogi. Bedo calo kwon, ka kitye ka mino kwon, kiwaco ni eni pa won bebi, eni pa lutino. Wan bene i kom cawa ma gitongo pyeraryo wiye angwen ma kiminiwa nino acel acel, wangwinyo adi ma an calo laco awaco ni eni mega wan ni min otta wabibedo waloko kong pi dakika pyeraryo jwi weng, eni pyerangwen eni pi wan me lok ki lutinowa? Ento i pol kare dong inongo wadong ki ngidi ngidi cam ka dong ingole gang ca moni ma pud gwoki dek pyek tye wek wun olwokke. In itimo ngo? Nongo dong wapeke ki cawa me lok me niang i kinwa. Ci gin ma alege ni waketo winyo obed matek tutwal i otwa ki dong tic matek karacel ki wore wore i kinwa eni ki jalle. ki wa i submission, submit, mine kit wa mine kong ki dong omyero waketo lacwec Rwotwa me konyo otwa enoni pien ka guti mo keken ka pe tye ocung i Rwot, i Lubanga nyo i Yecu ocung i kom cente. Ka cennene dong oketo, ma nyuto ni ginnene bene ngo? Obiketo. So waket oguti me otwa obed i kom ngo? Mar pa Lubanga. Pe mar ma mwa, pe mar me cenne, pe mar me jami, pe mar me motoka, obedi mar me cwiny ma a ki bot Lubanga. An apwoyo twatwal, amoto dano weng, ci apwoyo pa laring in ki mego. Kakare. Aye.
Apwoyi matek adada. Ya in ma itye ka nenowa ki i Lakwed TV, wek abed ki gum madit me cik, oh, me ciki pi nino matin. Gin ma akwanyo ki i lok pa wele ma megwa pi nino matin i yub me odorowa en aye ni muno oti mito vonne. Oti mitte ni muno ca mukene ilok gin ma nongo inongo wango iyeo pien ka ibedo ka jokone ajoga ca mukene kelo gin mukene weko itimo gin ma nongo pe tye maber. Ci oti ka inen gin moni owango ii wek lawot ongeo. i kinwu wun lato ma migine-ni wek ongeo, pien ka iwaco woko, cwinyi bene gonyeo, bedo keteno-ni. Ki dong bene me agikki, ot en ma kiwacci otti, pien an beda anyalo ba, mwaka angwen ka ibedo i otti mwakane ni eni, ma pe ilwenyo i kom dako-nu inyalo. Ot en ma kiwacci muno otti, mito timo kica, kono in iwon long nyo iwon pye skat. omyero ikwar kica ka ma mitte. Ento ka itamo ni ya ni in i won long pe ikwayo kica bot dako, dako pe mwa ba. Nya pa ngeto moni me a ki gangi me bino, ye tam ma migi ma iloko gwok pi dakika adek moni keken me bino ka yabo. Nen kong jalle ma mon jalle. Iti nene, wot labongo unu kit ma mego tye ka wacone kwede. Iwoto ci dong iye ma aya. Apwoyo matek adada management me Fort Backers Hotel ya me jolowa ka eni. Background ne tye maber adada dok bene services ma meggi tye maber pi in ma nongo itye i Gulu nyo gwok itye ka a ki i twok piny Kampala. Ka ibibino Gulu imito kabedo ma nongo internet tye maber iye, imito gwok tiyo dog tic ma megi kaba woo nongo pe tye iye, abin. I Fort Becker's, ka be anongo tye maber adada, apwoyo matek adada. Apwoyo management me Fort Becker's. Babai pi nino matin. Amito pwoyo Tinka, apwo omego, apwo producer ma megwa, meno ladit Diben. Apwoyo matek. Wee cabit manyen ka wamake wunu i yub me oduruwa.